א גוטן טאג חשוב'ע צוהערער. זייער אסאך מענטשן גייען דורך געוואלדיגע שוועריגקייטן, סיי בגשמיות און אפילו ברחניות. געוואלדיגע נסיונות, שוועריגקייטן אין עבודת השם. ביז אז א מענטש קען זיך אמאל פרעגן, מה לי לצרה הזאת? וואס דארף איך דאס? וואס האב איך דערפון? וואס האט די אייבערשטער דערפון? אבער דער נביא ישעיה זאגט אונז אז ווען משיח וועט קומען וועלן מיר זאגן אודך ה' כי אונפת בי. איך דאנק דיר אייבערשטער אז דו האסט געצערנט אויף מיר, אז דו האסט אונז גענומען אין גלות. וואס די תועלת? וואס האט מען דערפון? אין די וואכ'ס פרשה, פרשת מטות מסעי, הייבט די תורה אן די צווייטע פרשה עילה מסעי בני ישראל, און רעכנט אויס די מ ב מסעות וואס אידן זענען געגאנגען פון מצרים ביז זיי זענען אנגעקומען קיין ירדן יריחו. רשע שטעלט זיך אויף דעם, ס'האט אים געקוועטשט, וואס דארף מען אויסרעכנען די מ ב מסעות? ברענגט ער אויף דעם צוויי פירושים, אין צווייטן פירוש ברענגט ער א מדרש תנחומא, די מדרש זאגט א משל צו א קעניג וואס האט געהאט א קינד וואס מען האט אים געדארפט נעמען אויסהיילן, אויפן וועג צוריק האט די טאטע אנגעהויבן אויסרעכענען אלע פלעצער וואס מען איז געגאנגען, כאן ישנני, דא אויף די פלאץ זענען מיר געשלאפן. כאן הוקרני, דא אויף די פלאץ איז אונז געווען קאלט. כאן חשת את ראשך, דא אויף די פלאץ האט דיין קאפ דיר וויי געטון. קוקט אריין דער מדרש, פירט דער מדרש אויס, אזוי אויך האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו, רעכן אויס פאר די אידן די אלע פלעצער וואו זיי האבן מיט דערצערנט. וואס ווען מ'טראכט זיך אריין אין דעם מדרש דארף מען פארשטיין. א משל וואס שטייט אין תורה דארף שטימען מיט אלע פרטים. מ'רעדט דא פון נשאות, און דער מדרש זאגט כאן ישני, כאן נקני, כאן חשת את ראשיך. וואו טרעפן מיר דאס אין די משאות? האט מען געשלאפן? ס'איז געווען קאלט? מ'האט, די קאפ האט וויי געטון? נאך מער, די מדרש רעכנט נאר אויס אין די משל דריי זאכן, אבער אין תורה געפינען מיר מ' בית משאות, וואס איז מיט די אנדערע מ' בית משאות? וואסערע זאכן זענען דאס? בהכרח אז די דריי זאכן זענען נישט נאר זאכן וואס זענען דריי ספעציעלע משאות, נאר דאס זענען כללית'דיגע ענינים ווי אזוי די משאות זענען צוגעגאנגען. דארף מען פארשטיין וואס איז די תוכן פון די דריי זאכן, וואס איז בכלל די פראבלעם פון דעם, וואס איז שלעכט פון שלאפן, וואס איז שלעכט אז ס'איז קאלט, די קאפ טוט וויי, וואס זענען די זאכן וואס מ'האט דערצעלן די אייבערשטער. אויך דארף מען פארשטיין די חילוק צווישן די דריי זאכן, קני שני קנה קני, זאגט דער מלך אויף זיך צוזאמען מיטן קינד. קן חשטו את ראשך, זאגט דער מלך, דיין קאפ, דעם בן המלך'ס קאפ האט וויי געטון. וואס איז דער חילוק פון די דריי זאכן? אויך דארף מען פארשטיין, אין דעם משל, ווען זאגט עס דער מלך פארן קינד? אויפן וועג צוריק, אבער אין מ' בית מסעו איז נישט געווען קיין וועג צוריק, מען איז געגאנגען פון מצרים צו ארץ ישראל, איז וואס איז אין די נמשל די היה חזיר מען איז צוריק געגאנגען אויפן וועג צוריק? איז לגבי די ערשטע שאלה, ווי טרעפט מען קיין אישני קיין ניקני קיין חשטות ערשיכו אין די מ' בית מסעות, קען מען זאגן גאר בפשטות, די ערשטע דריי מסעות ארויס פון מצרים זענען געווען. אידן זענען געגאנגען פון רעמסס קיין סוכות. דער אייבערשטער האט זיי גענומען א קאמף פון נשרים בעצם היום הזה, און מ'איז אנגעקומען קיין סוכות, און דארטן האט מען זיך געלייגט שלאפן, איז כאן ישנני, פארדעם איז מען נישט געשלאפן, ס'איז געווען בייטאג. אויף צו מארגנס איז שוין נישט געווען קיין קאמף פון נשרים, מ'האט שוין אנגעהויבן גיין, און די זון באקט. האט דער אייבערשטער צוגעשטעלט אן ענני הכבוד, וואס איינע פון די זאכן וואס דער ענני הכבוד האט געטון איז געווען לצל, ס'האט געמאכט א שאטן, איז קאני קאני, דא איז געווען אביסל קיל, ס'איז געווען א שאטן פון די ענני הכבוד. און דערנאך אז מ'איז געקומען צום דריטן פלאץ, לפני פי החירות, האבן די אידן אנגעהויבן האבן טענות, וואס נעמסטו אונז ארויס פון מצרים, ס'איז אונז בעסער צו בלייבן אין מצרים, דאס איז שוין שכל'דיגע זאכן וואס א מענטש נוצט די קאפ אויף צו האבן טענות. און דאס איז בפשטות. אבער ווי געזאגט פריער, די דריי זאכן זענען כללות'דיגע ענינים אויף אלע אנדערע מעמבער'ס משאות. און דאס דא אין דעם א תוכן אין די דריי פראבלעמען פון כאן ישני כאן נקני כאן חשתו את ראשיך וואס זאגט ארויס אלע אנדערע מעמבער'ס משאות. און וואס איז דאס? די אלטע רבי אין לקוטי התורה די וואך איז מרחיב בהרחבה אז די מ ב מסעות דאס איז מרמז אויף די גאנצע זמן הגלות ווי אידן גייען דורך די מדברי עמים ביז מען קומט צו צו ירדן ירחו וואס דאס איז מלשון רייך דאס איז א רמז אויף משיח וואס ער וועט זיין מורך ודוען ווי שוין גערעדט אין א פריערדיגע געלעגנהייט. די פסוק זאגט כי מה יצאתך מארץ מצרים ארענע נפלאות, פונקט אזוי ווי די יציאת מצרים איז געווען, אזוי וועט אויך זיין ווען משיח וועט קומען, וואס ווי אין חסידות שטייט אז נישט נאר אז דאס וועט זיך איבערשפילן, נאר די כח אויף דעם, די כח אויף די יציאה וואס וועט זיין בגאולה עתידה, נעמט זיך פון די יציאת מצרים. ביי יציאת מצרים, די פריערדיגע דערמאנטע דריי מסעות, דאס זענען געווען די עיקר ענין פון יציאת מצרים. אידן זענען ארויס פון מצרים בעצם היום הזה פון ראמסייס, ביז מען איז אנגעקומען צום ים סוף וואס דארטן איז אינגאנצן נתבטל געווארן קליפת מצרים, אידן האבן געזען די מצריים מייעס על שפת הים. דאס וועט זיך איבערשפילן לעתיד לבוא, און נישט נאר ס'וועט זיך איבערשפילן, נאר דאס גיבט די כח אויף לעתיד לבוא. דאס הייסט אז די דריי מעשיות זענען מעשיות וואס געבן די כח אויף די גאנצע משך זמן הגלות. און ס'איז נישט אור זמן הגלות בכלל, נאר ווי דער דגל מחנה אפרים ברענגט א תורה פונעם הייליגן בעל שם טוב זיין זיידע, אז די מ ב מסעות זענען מסעות וואס יעדע איד גייט דורך במשך זיין לעבן. דער אייבערשטער נעמט א נשמה און שיקט אים אראפ מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, פון גאר א הויכער פלאץ, תחת כסא הכבוד, און שיקט אים אראפ אויף א געוואלדיגע נסיעה, אויף א געוואלדיגע ירידה. די ירידה איז ביטער, די ירידה איז פינסטער, די ירידה איז שווער, אבער דאס זענען די משאות. וואס איז די תכלית פון די משאות? ווייסן מיר אז די גאנצע תכלית פון די ירידה איז צורך עליה, אז מ'זאל קענען האבן שפעטער אן עליה נאך העכער ווי מ'איז געווען פארדעם. און וועגן דעם טאקע ווי געזאגט פריער וואס די נביא ישעיה זאגט עוד כ ה' כי אונפת בי, מ'וועט קענען דאנקן דעם אייבערשטן אויף די שוועריקייטן וואס מ'איז דורך, אז סוף כל סוף איז מען געקענט אנקומען צו די עליה. אבער לכאורה, די ירידה איז דאך א ירידה, ס'איז א ביטערע ירידה, א שווערע ירידה, טאקע סוף כל סוף וועט ארויסקומען פון דעם א מעלה, אבער ווי זעהט מען אז די ירידה אליינס איז דא אין דעם א ענין פון חסד, א גוטע זאך אז מען זאל קענען דאנקען דעם אייבערשטן אויף די ירידה אליינס, אודך השם כי הונפת בי, דאס זעהט מען אין די משל, די משל איז אז די בן מלך איז געגאנגען צוזאמען מיטן מיטן טאטן, רבי אלימלך איז נישט געגאנגען אליינס, נאך מער, ער איז געגאנגען לרפאותו, ער איז געגאנגען אים אויסצוהיילן, אבער טאקע בשעת מעשה זעהט מען נישט די מעלה, די מעלה זעהט מען נאר ווען היו חוזרים, מיינט נישט אויף א פיזישע צוריק גיין, מען איז דאך נישט צוריק געגאנגען צוריק צו די מסעות, נאר ווען מען קוקט צוריק שפעטער זעהט מען די מעלה וואס איז דא אין יעדע איינס פון דעם. דער ירידה וואס די נשמה גייט אראפ אויף די וועלט האט די אייבערשטער געמאכט אויף אזא מין אופן אז א מענטש קומט אראפ אויף די וועלט און די אייבערשטער לייגט אים פאר א בחירה ער זאל קענען בוחר זיין בין טוב לרע און די בחירה איז א אמת'ע בחירה. ער קען בוחר זיין טוב און ער קען בוחר זיין רע, און דערפאר אויב ער איז נישט בוחר בטוב נאר איז בוחר ברע איז דא א ענין פון עונש, און אויב ער איז יא בוחר בטוב איז דא ענין פון שכר. אבער סוף כל סוף האט דער אייבערשטער געמאכט אז ס'זאל זיין א א רע און טוב און די איד זאל בוחר זיין, ווייל ס'איז דא א תועלת און א מטרה אין די ירידה. ס'נעמט נישט אוועק פון זיין בחירה חס ושלום, אבער ס'איז נאר אין דעם א מעלה. האט דאס דער אייבערשטער אויסגעשטעלט אויף אזא מין אופן, אז די נשמה קומט אראפ אויף די וועלט. ס'דארף זיין רע, ער זאל קענען בוחר זיין. ס'מוז אבער אויך זיין טוב, ווייל ס'קען נישט זיין נאר רע, דאן איז נישטא קיין בחירה, מוז זיין אויך טוב. און כדי די בחירה זאל זיין א ריכטיגע בחירה, ער זאל קענען בוחר זיין צו טוב צו רע, מוז ער האבן שכל ער זאל קענען טראכטן אז ס'איז דא א מעלה אין די רע, ווייל סתם אזוי וואס איז די מעלה דא אין די רע? גיבט די אייבערשטער אריין א שכל אין די מענטש אז די מענטש זאל קענען טרעפן א תועלת אין דעם רע. די דריי זאכן איז מרומז אין די דריי פראבלעמען וואס די משל זאגט אונז. כאן ישננו. דאס איז די ענין פון שינה, שינה איז ענין פון מיסה, מיסה איז ענין פון רע, עס איז נישט דא קיין טוב, עס איז נישט דא קיין ליכטיגקייט, עס איז נישט דא קיין אור. ראי' נשאתי לך לפניך את החיים ואת המוות, עס איז דא מוות, עס איז דא רע. אבער ווי געזאגט פריער, רע אליינס איז נישט גוט, גבירות אליינס איז נישט גוט, שותף עמו מידת הרחמים, די אייבערשטער האט צוגעלייגט מידת הרחמים, אן מידת הרחמים קען די וועלט נישט האבן קיין קיום, גבירות איז א היציגע זאך, רחמים בארואיגט אים, דאס איז די ענין פון הוקרני, ס'קילט אפ אביסל די גבירות אז מען זאל קענען אויך בוחר זיין בטוב, ס'זיין טוב מיט רע צוזאמען. אבער נאכדעם דארף זיין די ענין פון בחירה אז דער מענטש איז בוחר, דער מענטש איז בוחר מיט זיין שכל, דאס איז כאן חשת את ראשיך, איז די ערשטע צוויי זאכן כאן הושעני כאן הוקרני, די צוויי זאכן זאגט דער מלך מיט בלשון רבים, ער נעמט זיך אריין, ווייל דאס איז די זאך וואס דער אייבערשטער אליינס לייגט פאר פאר דעם איד. כאן חשטו את ראשיך, א קרומע קאפ, דאס קומט שוין פון דעם מענטש אליינס, דאס איז די בחירה וואס דער מענטש איז בוחר. אבער פארשטייט זיך אליינס אז כאטש טאקע דער מענטש איז עס בוחר, און ווי געזאגט פריער אויף דעם איז דא שכר ועונש, אבער דאס איז אלץ א חלק פון דעם פון די פלאן וואס די אייבערשטער וויל עס זאל זיין א ענין פון ירידה, כדי אז נאך די ירידה זאל קענען זיין א עליה. איז ממילא, טאקע בשעת'ן די עליה, ירידה איז ביטער, ס'איז שווער, ס'איז פינסטער, מען זעט נישט די תועלת, ס'איז דא בחירה און אמאל פאלט מען דורך און ס'קומט אויף דעם א עונש. אבער סוף כל סוף ווען ס'וועט זיין הויעך אויסרום, ווען משיח וועט קומען, ס'וועט זיין די תכלית העלי', וועט מען קענען צוריקקוקן און זען די אלע זאכן וואס מ'האט פארדינט בשעת די גאנצע ירידה, און מ'וועט טאקע קענען זאגן צום אייבערשטן מיט א פולן הארץ, אוי יתכו השם כי אונפת בי, איך דאנק דיר אייבערשטער וואס אונז זעמיר דורך געגאנגען אט די אלע שוועריקייטן. דער שיחה איז גאר א טיפע שיחה מיט דקות'דיגע ענינים וואס איז כדאי צו דורך לערנען אליינס, דאס איז אין ליקוטי שיחות חלק י ט ח, די ערשטע שיחה אויף פרשת מסעי, עמוד דרײַ הונדערט נײַנציק, ווי אויך איז כדאי אריינצוקוקן אין די מאמר בשר לגני תשי ל עמוד א', וואס דער שיחה איז א חלק געבויט אויף יענעם מאמר. א גוט שבת.